Salam dostlar, Syrly Utimiziň bu gezekki sanyna Facebook barada maglumatlar bolar. Onda başlalyň. Facebook bu onlaýn sosial media we sosial arabaglanyşyk servisi bolup, dünýä ýüzüne hyzmat etýändir. Ol Amerikanyň Kaliforniýa ştatynda 2004-nji ýylyň 4-nji fewralynda Mark Zuckerberg we onuň birnäçe komnatdaşlary tarapyndan Harward kollejinde okap ýören wagtlary döredilýär. Daşda diňe Facebooky Harward kollejinde okaýanlar ulanyp gidipdirler. Soňra iki müň altynjy ýylda, Kimiň on üç ýaş dolan bolsa, Facebooka girip ulanyp bilipdir. Mark Zukerberg Facebooky açandan soňra, iki müň bäşinji ýylda kolleji taşlaýar. Şol wagtlar Facebooky ulanýanlaryň sany bir milliondy. Iki müň sekizinji ýylda Mark Zukerberg ýigrimi üç ýaşynda dünýäde iň ýaş milliarder diýip tanalýar.

Feýsbukyň başdaky ady. Başda Feýsbukyň ady The Facebook diýip goýlandyr we Feýsbukyň göni manysy iňlis dilinden terjime edeňde Face, ýüz, Book, da, kitap diýmeklikdir. Üçünji, Feýsbugy ulanmagy gadagan eden ýurtlar. Olara, Hytaý, Eýran, Demirgazyk Koreýa we Siriýa degişlidir. Dördünji, Feýsbukda blog edip bolmaýan adam. Facebookda dabawt eden adamlaryň arasyndan Mark Zuckerberg hiç hili çykaryp bilmeýäň, ýagny blok edip bilmeýäň. Bäşinji. Facebookda iň meşhur yzarlanýan adamlar. Birinji ýerde portugaliýaly futbolist Kristiano Ronaldodyr, ikinji Mark Zuckerbergiň özüdir, üçünji bolsa aýdymçy Şakiradyr. Altynjy. Feýsbukda öli adamlaryň ekkauntlary. Feýsbukda otuz million töwerek ölen adamlaryň ekkauntlary bardyr. Ýagny başda ýaşap ýören wagtlary girip ölenden soňra çykarylmadyk ekkauntlordyr. Ýedinji. Mark Zukerbegiň alan diplomy. Mark Zukerbeg Harward kollejini taşlap gaýdandan on iki ýyl soňra, ýagny iki müň on ýedinji ýylda öz başda okap gaýdan ugry hukuk ylmyndan derejesini alýar. Sekizinji. Mark Zukerbegiň maşgalasy. Mark Zukerberg öz aýaly Priskilla Çana kollejde okap ýören döwürlerinde tanyşýar. Ýagny ol hajathana oçry duran wagty görýär we oňa aşyk bolýar. Ondan soň olar iki müň on ikinji ýylda toý etýärler. Mark Zukerberg iki müň on ýedinji ýylda Harwardda diplomyny alan wagtynda beren gürrüňlerinde şeýle diýýär, Meň şu kollejde galan iň uly ýatlamalarymyň biri, O-da öz aýalyma duşmagymdyr diýýär we ol Facebookyň açylmagyna-da onuň sebäp bolandygyny aýtýar. We olaň şumat iki gyzy bardyr. Dokuzynjy. Jan Zukerberg Initiative kompaniýasy. Bu kompaniýa hem Mark Zukerberg we onuň aýaly Priskilla Jan tarapyndan iki müň on bäşinji ýylyň birinji dekabrynda döredilýär. Bu kompaniýaň maksady adamlaryň saglyklaryny goramaklyk üçin käbir keselligiň öňüni almaklyk üçin döredilendir. we şol sanda ylym-bilimi ösdürmeklik boýunça işler alyp barýandyrlar. Onunjy, Facebook-y satyn almak islän kompaniýalar. Iki müň altynjy ýylyň tomsunda Yahoo kompaniýasy Facebook-y almak üçin bir milliard dollar teklip edýär. Ýöne arada düşünişmezlikler bolup, bu teklibi kabul edilmeýär we iki müň onunjy ýylda Microsoft kompaniýasy hem ýigrimi dört milliard dollar teklip edýär we o-da kabul edilmeýär. Şeýlelikde, bu gezekki sanymyzyň soňy gelip ýetdi. Eger-de wideo göwnüňizden turan bolsa, biziň kanalymyza agza bolmaklygy we laýk goýup kommentariýa ýazmaklygy ýatdan çykarmaň. Hoş, sag boluň!